Мӕ уарзон хъӕбултӕ, мӕнӕ ма уын ут тынг сайгӕйӕ. Рӕхджы ацы цыбыр рӕстӕгон дунейӕ ацӕудзынӕн мӕ фыдӕлтӕм. Цалынмӕ ацы тыхст ӕмӕ мӕнг царды уат, Уӕдмӕ фыццаджыдӕр ӕууӕндут ӕмӕ уарзут Хуыцауы, йе сыгъдӕг ӕцӕг Мадымайрӕмы. Ӕппӕт хъарутӕй дӕр архайут, цӕмӕй сӕрныллӕг уат Хуыцауы раз. Дины ӕппӕт кусджыты цур ӕфсӕрмы ма кӕнут уӕ сӕрты ӕркъул кӕнын.

Иу адӕймаджы дӕр ма фӕцух кӕнут уӕ хъусдардӕй. Уӕхӕдӕг та кӕрӕдзи сыгъдӕг зӕрдӕ уарзут. Уӕд сабырдзинад ӕмӕ уарзты Хуыцау уыдзӕнис уемӕ, ӕмӕ уӕ цыфӕнды фыдӕхӕй дӕр бахъахъхъӕндзӕнис. Уе знӕгты уын уӕ къӕхты бын ӕрывӕрдзӕн. Кӕд ӕмӕ кӕрӕдзийӕн ӕнӕуынон уат, кӕрӕдзимӕ хылтӕ кӕнӕд ӕмӕ кӕрӕдзимӕ знаджы цӕстӕй кӕсӕд, уӕд уӕхӕдӕг фесӕфдзыстут ӕмӕ уӕ арфӕгонд бынтӕ дӕр. Уӕ рагфыдӕлтӕ ӕмӕ уӕ фыдӕлтӕ, уӕ хӕстӕг хиуӕттӕ сӕ хид ӕмӕ фӕллой кӕуыл фӕкалдтой, уыцы фыдыбӕстӕ паддзахад бабын кӕндзыстут. Уымӕ гӕсгӕ кӕрӕдзимӕ сабыр ӕмӕ зӕрдӕхӕларут. ӕфсымӕр ӕфсымӕрмӕ куыд хъуса. Хистӕр ӕфсымӕр Константины уӕ фыд ӕмӕ сӕргълӕууӕгыл нымайут. Ды та, мӕ хистӕр фырт Константин, де фсымӕртӕм, куыд дӕ фырттӕм, афтӕ кӕс. Дӕ къабаз куыд хъахъхъӕнай, афтӕ сӕ хъахъхъӕн. Хъус Иоанн Евангелист Хуыцауы дзырдгӕнӕг куыд дзуры уымӕ. Кӕд исчи зӕгъы, уа зын Хуыцауы, Йе фсымӕрӕй та ӕнӕуынон у, уӕд уый у мӕнгард. Уымӕ гӕсгӕ цӕрут уарзгӕйӕ, уымӕн ӕмӕ Хуыцау у уарзондзинад, ӕмӕ уарзгӕ чи цӕры, уый вӕййы Хуыцауы, ӕмӕ Хуыцау вӕййы уый. Мӕ уарзон фырттӕ, ӕппӕт удӕй дӕр тӕрсут Хуыцауӕй. Алчертӕ, диаконтӕ ӕмӕ дины иннӕ кусджыты раз ма фсӕрмы кӕнут уӕ сӕртӕ къул кӕнын, уымӕн ӕмӕ уыдон сты адӕмы разамонджытӕ ӕмӕ Хуыцауы фӕстаг сусӕг фынгывӕрдыл армдарджытӕ. Сӕйрагдӕр та уый у, ӕмӕ алы моладзаны раз дӕр уӕ сӕртӕ ӕркъул кӕнут. Рынчынты бӕрӕг кӕнут, стонг чи уа, уыдоны фсад ут, дойны кӕмӕн уа, уыдонӕн дон бадарут, бӕгънӕг чи уа, уыдоныл-иу дзаума скӕнут ӕмӕ уӕ удтӕ сыгъдӕг дарут. Ком дарын ӕмӕ Хуыцаумӕ куывдтытӕ уарзут, куыд хурзау дӕн, афтӕ. Уымӕн ӕмӕ уый ӕрывӕрдзӕн Хуыцауы раз. Уӕ сӕрты-иу ӕркъул кӕнут уӕхицӕй цыфӕнды хистӕры раздӕр. Ма уадзут тыхджындӕрты сӕхицӕй къаддӕрты ӕфхӕрын. Ут сидзӕрты фарс, идӕдзы сӕрыл хӕцут, ут ӕмбаргӕ, хъалдзинад уын уӕт ӕнӕуынон, уымӕн ӕмӕ уый зӕрды дӕр уӕларвӕй дӕлӕмӕ раппӕрста.